hallelujah daddy god thank you for all the things wey you don dey do for me thank you for all the things wey you don dey do for we for this platform thank you for the way wey you dey watch over our life dey watch over every every we no carry am play daddy god we say na only you dey run parole for us Thank you for all the thing wey you dey do. We give you all the glory in the name of Jesus. Daddy God, today we don come your domot with the word wey you tell us for inside the book of Amos chapter 9 for verse 13 go reach verse 14 wey talk say the day dey come when corn go quick grow even before harvest time. before harvest time reach and grape go grow come ripe before dem suppose make wine sweet wine go dey rush come out from the mountain and wine go dey flow from the hill daddy god today we lift our voice carry give you because you sell the blessings wey you don give to us all the blessing wey we don dey hustle for wey we don dey hustle for alias expectation today we pray say make the thing show in the name of jesus because of verse 14 you come carry am go forward say i go bring my people come back to their land baba god today we dey pray everything wey enemy don pursue us comot everything wey dem don thief for we life every opportunity whether na we marriage whether na we children whether na we husband whether na we wife whether na we job whether na the land wey we dey farm or the business wey we don dey do na one enemy come thief baba god today because you say na you go bring us back baba god we pray alias restoration make you give us all those things wey the enemy don thief for our life make you give us everything wey the enemy don thief if na visa we dey look for baba god give us that visa application give us that visa approval give us that promotion give us that enlargement give us that children wey we don dey ask of you in the name of jesus any person wey dey for here wey don dey pray for pikin because of pikin no dey dem come pursue am comot for im uh, uh, husband house dem pursue am because of that one baba go today lord do wetin human being no go fit do do that thing wey go make people know say true true na you be god answer we prayer bring us back to that place wey you don prepare say na there we go bless you na there you go bless we hand na there you go bless the work of we hand baba god bring us back to that place in the name of jesus christ we don pray because he say dem go build their towns wey scatter come stay there again dem go plant vine come drink the wine dem go plant food for their farm come chop wetin dem plant baba god we pray make you give us restoration

pursue us comot for we company pursue us comot for we business pursue us for the place where we dey farm so that we go fit feed we children baba god restore baba god restore because na you get power na you get the final say this matter wey dey here so na you talk am no be we talk am and na you go do am for us because na you dey run parole for we baba god arise baba god arise restore restore turn every every expectation everything we don labour for all our hustle turn am o oh baba god into manifestation something wey eye go see something wey ear go hear something wey people go fit testify to show say baba god na you be god baba today do am for us do am for our family do am for our children dem lord anything wey dey steal with children dey steal with children wey be say dem dey go dey do things wey dem no suppose do baba god deliver them today in the name of jesus anything wey be say e wan carry health sickness wey no wey we no sabi the name just wan take scatter we like baba god today because of your mercy deliver us deliver us restore hope restore health restore joy inside we life today satan carry you and comot for we matter in the name of jesus because god na be we papa you you don fail any power wey dey say these things wey baba god dey talk no go stand i say in the name of jesus scatter in the name of jesus i say scatter you no go fit stop am because baba god don talk am for im word say once im don speak the word no go return unto am void e no go return unto am until im don do wetin baba god talk and this one wey baba god don talk na so e go happen for we life na so e go happen for we family we go enjoy every every wey baba god want to make we enjoy we go enjoy the land wey we dey we go enjoy we marriage we go enjoy we children we go enjoy we husband we go enjoy we wife we go enjoy the office we go enjoy everything wey we don hustle our labour go come with favour our labour go come with favour our harvest go come with favor everything we don do e go come to us in favor because baba god na dey run the matter for us baba god na so we talk am na so we carry am give you say make you do am because na you dey do things for us nobody go fit do this thing except you baba god na so we take talk am make you help us say for this new year so for this new week for this new month and for every every baba god do am for us make your name and your name alone dey glorify as we lift our voice lord baba god release angel wey go trouble anyone wey hold the thing wey come wey wey belong to us trouble them until they release am to us in the name of jesus trouble them o lord and let that thing wey you want make we get make we just because na the season of our manifestation be this na the season of our restoration be this baba god do your word because na you be god wey dey dey fail in jesus name we don carry pray we thank you baba god because we know say you don answer us and you go do even more wey we don wey we no even e- expect because na you be we god thank you baba god in jesus mighty name we don carry pray amen.